Priordir Santes Fair yw un o sefydliadau hynna'r fenni yn dyddio'n ôl i'r oes Normanedd, ond y tegiad diwyddar iawn sy'n dynnu ymwelwyr ar hyn o bryd.
Y tu ôl i fi, mae yna ffenest ffantastig, llawn lliwiau, sydd yn portreadu y brenhinoedd Moses, Dafydd, sydd wedi deillio o Jesu, sydd yn, wrth gwrs, yn gynddeud i'r arglwydd Iesu. Ond hefyd, a mae hwnna'n gyffredin mewn uh, ffenest Jesse, mae'n dyngos y seintiau Celtaidd. Ac ar y llawr ar weilod y ffenest, mae planhigion naturiol Cymru, planhigion meddygyniaethol, planhigion iachau. A mae e'n llun newydd, mae'n newydd gael ei ddadorchuddio, a mae e'n rhywbeth, o, oh, fydden ni'n gweud wrth pawb i ddod i weld i wedi gwir, oherwydd ei harddwch.
Ydy mae'r ffenest yn hyfryd, ond i fi a nifer hileth o ymwelwyr, Nid gwydr sy'n gafael yn y dychymyg fan hyn, ond pren. Ie, pren. Mae'r cerflun 'ma yn unigryw o ran Prydain, ac efallai, o ran y byd. Be' sy'n wneud hon yn arbennig iawn yw'r ffaith mai un darn o bren sydd yma. Goeden dderwen ges i cwmpo cannoedd o fynyddoedd yn ôl. a'i chadw, a'i trwsio, a'i charfio i droed i'n un o brif drysore, os y prif drysor falle, yn yr eglwys hon, sy'n llawn drysore.
Ydy mae Priordy'r Santes Fair yn un o'r llefydd hynny mewn gwirionedd ble mae yna drysor ym mhob cwr a chornel.
i sefyll yn Westminster Abbey, Cymru, os ych chi moyn, eglwys a chysylltiadau â theulu oedd bonedd pwysig iawn, cyfoethog dros ben, ac wrth gwrs, yn y dyddiau hynny, o'n nhw'n rhoi cyfoeth nhw yn yr eglwys. Er enghraifft, jyst tu ôl i fi fan hyn, mae yna seti yn y corau fan hyn sydd wedi carfio i gofio am briotas tywysog Arthur a Catrin o Aragon, achos oedd teuluedd y bonedd ardal yma a chysylltiadau agos gyda teulu'r Tuduriaid. A gyda'r iaith Gymraeg, fel mae'n digwydd.
Bu'n sefyll yn Nghapel y Hybertiaid, teulu enwog cyfoethog brenhinoedd de Cymru am ganrifoedd, oherwydd oedd William ap Tomos wedi priodi Gwladys Ddu, Seren y Fenni, Fenyw hardd, falle, yn sicr yn fenyw gyfoethog iawn. Yn weddw, pan briodos William i, uh, weddw i un o Fons Tretŵr, yn ferch i Sir Defi Gam, oedd ei gŵr cynta, a'i thad wedi marw ar y faes y ged yn Agincourt, ac oedd William ap Thomas wedi ei phrioti ddi wedyn, ac o'n nhw yn ei cartre nhw a'i plant nhw wedyn, William Herbert oedd ei meb hena nhw, o'n nhw wedi noddi'r bairdd fel Guto'r Glyn, Lewis Gwyncothi, Yn y ples, wel yn y plasty o gastell yn Rhaglan.
Ond nid Gwladys Ddu yw'r unig arwres o ran yr iaith a'n diwylliant ni yn ardal y Fenni. Canrifoedd yn ddiweddarach fe ddaeth boneddiges leol arall yn enwog am hyrwyddo'r iaith Gymraeg, ac mae hi yn cael ei dathlu Yn yr amgueddfa leol.
Ar glwyddes Llanofer, Gwenlyn Gwent, hi yw nodwredd y Gymraeg a'r pethe trwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, bron a bod. Oedd ei rieni hi'n dod o Loegr, o Swydd Nottingham. Fe brynson nhw ples Llanofer, a fe am ryw le, rywle ar hyd y daith, fe gwmpws Arglwyddes Llanofer, neu o Gastell Waddington fel oedd hi prynu, fe gwmpws hi mewn cariad â'r iaith Gymraeg, ar diwylliant a thraddodiadau werin yr ardal, a fe ddysgodd hi Gymraeg a hefyd noddi eisteddfodau. Felly, i bobl, os ych chi'n dod i'r Fenni i'r Eisteddfod a fe fyddwch chi'n dod i'r Fenni i'r Eisteddfod wrth cwrs, dewch i'r eglwys. Dewch hefyd i'r castell. Dewch i weld y Hebertiad a chymryd nes o nhw drws yr iaith Gymraeg. Dewch i'r arddangosfa hon a gweld cymint nath Arglwyddes Llanofer, Gwenynen Gwent, dros yr iaith, y diwylliant, y traddodiadau ac drosto ni fel cenedl.